hayi ve ri munhu loko a vuya moyeni a ri mahaxi a kha a hleka hayi eh, swithikisa sweswiya a nga vutisi hi loko munhu wo rila i n'wi vutisa ku ri like five minutes before one o'clock na vona ku hluvukisiwa vaaki ya mahlweni tshame kahle na tatan bilik na tatan bila um a hi vuyeni ka mhaka liya um mi kombise mhaka ya ku mi fonele vanhu vo karhi because of the nominees because of these awards and then mi va le ku tsutsumeni a mi va kumi a ni tivi hi ngo swi vula a ni tivi ni ngo swi vula ku tsutsuma kumbe mo ka mi nga va kumi mhaka ya network kumbe yi nga yi ri na xiave na yoho hi ta hi nga tivi hi ta twa ma se magoza man'wani lama mi twaku onge kumbexani mi nga mi nga zama ku swi ku e ku ma teka kumbe ku ma endla ku va mi yisa mahlweni mi endla vulavisisi ku himpela ti-hours leti nga va ti ri ta Collins Chavani kumbe swi nga swi ri swa munhu wo karhi. Eh ya hi le ku yeni mahlweni vhele because na na hi Friday a ni ri ka yona ka Africa wa vulavula lava va nga pfulela munghana lonene va swi twini mhm. ni kha ni vulavula hi yona and then va swi vonile ku ri nga ku yi yi serious that's why va nge te va ha ri ku yi lavisiseni na hina hi as as organization a hi yimangi but lexi hi nga xi vona i ku ri is a organization loko hi za yi vitana kholice chavani pha ma award ya that's why na hina hi ri na power ya ku nghenelela why munhu loko ku ve na yi ri ya yena a nga vitanangi hi vito ra yena hi nghenelela because of loko hi langusini is non profit organization because yi na College ti-sponsor Mm. ya hi vona laha loko hi kha hi langusa yi na sponsor ya roots ma vona and the roots i'm 100 percent sure yi nge found munhu yi nge found the company because na hina is a company yi nga founda ti-organization hi ku ya hi propose kumbe magangiselo lama va nga tsarisa swona loko va ya kombela xikombelo ende ni right ku ri mina kumbe ni sure ku ri loko va tsala xikombelo a va endlela yini vanhu hinkwavo va kholisi cha vanhu mm. ya so se swi swi hi vava hi ku ri yi le ku siyeni ka van'wani handle mm. e se hi ta ya mahlweni hi kha hi endla vulavisisi swi ta za swi fikelela laha hi nga ta fika hi kuma kona vulavisisi lebyi because hi lavisisa masayiti hinkwawo loko mm. swi hi tsandza laha hi nga kona hi ya mahlweni na yona until hi za hi kuma xitshuxo xa ku ri ti-award leti ti-artist hinkwato a ti kumeki kha ti-participate hi leswi hi swi lavaka yini i ra vunharhu mi kha ni yingisela ni pick upa xi xin'we um xa ku um ti langutise vanhu vo karhi ti langutise vanhu vo karhi eyi ni kombela ku mi vutisa i susumeto wa wa ku va mi kandziyela ndhawini yin'we ko ku languta vanhu va karhi i yini um xo sungula um ku na xin'wana ni nga ni nga xi vona ku na loyi a nge le ku nominateni hi nga byeliwa ku ri yena munhu a nominataku is a artist ve theod yes he's an artist mm. ya is a artist so loko hi languse hi kuma ku se ku na vo brian bomba laya ene i friend ya yena swin'wana na n'wana wa swi tiva sweswo so hi vhele hi swi langusa kwalaya ku ri why this and still ka ha ri na ti-artist to tala laha khule sichavana van'wani va ti tiva van'wani a va ti tivi mara still ti ta tiveka njhani loko kha ti pfaleliwa handle kasi a ti ta tiveka loko veni a vo yo tshika vanhu va ya ku nominateni a va ta yi vona loko se kha va yi nominate ku o ku na this artist nkarhi mm. wun'wani hi yena mu wini mara u le ku pfaleliweni ehandle se tatani dilika na tatani bila ku va theod a ri maseve wa brian bomber loko a chaya music wa kahle a nga fanelanga ku nominatiwa na kumbe ku na swin'wana leswi kumbexana mi twaka onge ku nga vi na favoritism ee u mm. fanele ku nominatiwa mm. loko a kha a chaya music wa kahle mm. hambi u nga chaya music wa kahle mm-hmm. loko swi ku fevheli wa nominatiwa kambe a hi ve ntiyisini wun'we lowu mfota a nga wu vulavula lako a hi swi tiveni hinkwenu a swi hlawuli swi leswi i vuqambi bya un'wana na un'wana ti tele tiqambi laha handle mm. bitabu bya un'wana na un'wana ma vona xitichini lexi xa mala f m ni um mhm. eh, phela loko ku endliwa tisamu a ku ri na right ku swi va swi haxiwile xitichini mm. hi swi tiva hinkwenu va ku ku na hlangano maybe rini rini or va ku hlawula tiqambi leti faneleke ku nghena ka ku nghena ka nongonoko wo karhi ka yini yini ka tisama ta so mm. ku nghena a milomo leyi hinkwayo yi ta va yi nga ri kona mara loko ku ri ku ku na leswi swi nga jileka loko ku ri ku va swi yitwanela mm. a swi tlheleli ndzhaku swi lunghisiwa kahle hi nghena hinkwini ku pfaleka na manyala lama nga kona mi nga byela ma nga hi vitana hina zaneni va ku hi ta nghenela tisama mm. se lete le zaneni ti suka njhani ti ta nghena tisama la mm. va nge hi vitana ti tele ti phela giya ni ta mi komba hi giyana ni a giya giyana yi na tiqambe ku fana na malamulele ene the rest tiqambe to dumo ti tele ku hi ka malamulele ma ni twisisa nyana Mm. a giyani ka jesi a ri hambi vo endla tisamu ku hava ku va nga talaka malambe leyi va ku va ta- va lava cambe i va yi phikizanisa na cambe hi le giyani va endla tisamu Mm. a hi lunghizeni swilo swi va kahle tatani bill tatani dilika Aye. a lu ta continua mo yi teka mahungu la yime kulunga chauke mahungu lawa ya tisiwa eka wena ku seketeriwa hi va le thaba wireless internet 8 minutes after 1 o'clock na nga na ku nhluvukiso va ke kensile ka chela chukele ku va yi tisele mahungu ya awara liya ya n'we kasi ke hi yisa mahlweni um eh, mburisano loyi nga na wona namuntlha um tatan dilika tatan eh, bila lava va yimela tinqambi leti ti um ti ti tshamaka hansi ti hlela ti ti awards leti nga kona ka collins chavani va kombisa leswaku hayi no vona va vona onge a ti tlangi hi ndlela Eh, tatani Bill, a ni ta vuya ka n'wina hi ku loko hi khata laha hi ya ka tini hi ya ka mahungu a ha hetisa eh, tatani eh, Dilika sorry Yeah. eh, a ma ha kombisa ku ri mi vulavule na na Theodie mi vulavule na Hlungwani Yeah. and then eh, mi a ku vangi mi mi vuye mi kuma solution na kumbe mi yisa mahlweni mi burisana tanihi hi laha mi nge te a ma ha kumani va blokile mi ta ndlisa kwini ku ya mahlweni hi ku sweswi ni vona onge Xintshunxo xa laveka tanihi laha n'wihi va mi tshembeke va mi nyikaka matomu, hambi leswi ku nga ta tlhe ku biwa n'wihi sweswi le ve nge hi Xitsonga leyo koka ngopfu ku biwa yona. Eeh ya hi ta ya mahlweni a ke loko ni se ni gina ku ni kume call mina loko ni kuma call ya ya mj raymond hlongwana mm. a ku ri yaya kasi wa mi ni tsalela papila um mi nga mi nga ni rhambi ka swin'we na ni rhange ni kuma whatsapp yo mi nga ni rhambi ka swin'we swa n'wina mm-hmm. se vi ni ku hi swihi swi swa mina ivi va kombisa papila ro n'wi invita for for that that that interview ku ri hi ta hi ta vonisana na ku vulavurisana hi swilo leswi hi vulavulaka hi swona ku ri mm. swi endlisa ku yini ku na xichuchu se ivi se ku nghena kholo yinene va ku ya hi mina e mj hlongwani ni tshama ka viteka mani kwala vo hambi vo milamula hi kwala ya hambi milamula hambi yini yena na swi twanga kahle laha a ni lavaka ku ni tirha a kholisi chavana laha a lavaka mina a ni teli kwala mm. ma swi vona ya homu i ya hina hinkwenu homu i ya n'wina tinhlambi ya hambi ni to i ndlopfu hambi ni ta swi vitana homu ku le ku tikeni ya mi ndlisa ku yini ku ya emahlweni a mi chavi na Eh, hayi na hi chavi mina ni le tirhweni Mm. ya ni le tirhweni ende ni tirha hi ku tiyimisela ka leswi ni tirhaka swona Mm. eh lexi ni nga xi vona mina xi nga la eh swa ha tele leswi nga wrong swi fanele ku lulamisiwa a hi vulavuleni na hi swo sweswi ya because loko ni kha ni langutisa eh vanhu a va nominatiwanga vanhu lava va nge le ka ti ka ti ka ti-award leti nga kona Mm. xin'wana xa kona lexi xi nge le ku hi vaviseni eh a ku faneke ku vi na karhi wa ku vanhu va nominate ti-artist leti va ti lavaka Mm. vanhu loko yi kha yi publishiwa ku va na sms ende ku nga sms ka cellphone leswi ni swi vonaka laha because cellphone yi nga ha tala ka ku sms-ela ka munhu yi tala cellphone ivi ti letin'wani mi nge he ti kumi Mi nge he ti because kumi. ti nge yi ngheni letin'wani a wu faneke ku endliwi va ya ka le line ya ya ti-sms kumbe ka vo vodacom kahlekahle vinyi va ti-award a va a va a va select lava a va tata na na vanhu lava va nga vhoteliwa ku nominetiwa ivi se after loko va tisiweni vanhu lavaya ivi se ku ya ku vhoteliweni ka vanhu lavaya ku ya kumeka the winner hayi ku ri mi hlamala se loko swi publish-iwa ko vekeliwa mani mani va ku a vhoteliwa va yini mani mani so that's why ti-artist ne ti ri ku lweni ku ri va nominate wo karhi munhu because is the past of colis chavana kumbe va langute ku tinhlambi ti tele ngopfu va lava ku swi ndla hi ndlela leyi ya oh, hamba va mm. langute ku tinhlambi ti tele ngopfu a ni ri mm. swa la a ni la ka malamula hi lena xitichi xi nga mm. mala f m ka tiwa la xitichini swi ta haxeliwa qambi yin'wana na yin'wana ku ku na swilo swa so hi tshama hi kha hi swi tiva hinkwenu va kota ku hlawula kwalaha hi nga tala ku sweswi hi kombela ku hlawula va disco va va vangani hi mm. hlawula reggae va va vangani hi hlawula xichangana xidzi xidzi va va vangani a ku na ku ku loko ku tele ngopfu a ku hlawuliwi ka hlawuliwa no mash na ku ri na mm. hambi a ku tele siku yini mm. hi ku ya hi ku hi ku vhota vanhu a ku ta za ku huma number one hambi va tele siku yini ti-artist ku nge vhotiwi ti za ti ku equal ti fana hinkwato un'wana na un'wana u na artist leyi a yi rhandzaka yena sweswi a yi kona ka ti-award Hmm. ma swi vona e hi ku ya hi ri swa community un'wana na un'wana swa publishiwa un'wana na un'wana a vhotela munhu loyi a n'wi lavaka hmm. e hmm. karhi nine minutes before one o'clock ni pfumeleni kandziya laha ku le ku tekeni studio va le kombiseni leswi va vulelaka hi swona tanihi tinqambi we hi swi vonisa ku yini wa yi tiva nomboro ya xitichi 083 talaka hi burisana ni pfumeleli ni jika hi laha aluta kontunyuwa obc obc